Wrth i lan ymddyfri ymosod. A'r llwyfan eto di osod yn fan hyn. Abertawe di amddiffyn y ddigon twt i ddechrau, ond yn hollti yn troi ma allan ymddyfri. Amddiffynwyr y tîm ym... Gwyn yn trio mynd yn ôl. Olwyr i fewn. Rhodri Jones yn gwisgo deuddeg yna. Ara bach yn cyrraedd yn linell, mae lawr eto. Dim rheo fantais yn mynd ymlaen. Un hyrddiad arall, a mae'r fraich drosodd. A mae allan yn ddyfru wedi sgorio cais cynta'r dydd. A mae'r cais yna yn mynd i'r asgellwr Aaron Warren. Five out! Garmes Five out! wedi drefnu sawl gwaith rwy'n i'n nocio ar y drws. Rwy ddim wedi croesi yn union gyrchol o'r sgarmes, ond mae hon yn addawol. Crosa Gwyn yn heidio i fewn i atal y porthwyn, ond dim gallen nhw'n neud, achos dyna'r ail i'r tîm cartra. Ie, yeah, trial newydd sy'n mynd am sgrym o, o Ogi Crydd. Ie, yeah, sa'n gweud bod fi'n cytuno yn, yn hollol onest. Um, tyd, ma, ma, os, os mae'r sgrym di'n ar, ffam na gallu di defnyddio fe. Ond llan yn ddyfru yn gorau mynd trwy'r cymala rwan. Gorau gweithio a Bertawe yn brwydro ar y tir. Warren, Eto i fewn oddi ar ei asgell, edrych am waith. Slabyn o fachgen ar yr asgell. A dyma nhw'n trio symud y bel yn gynt. Mae yna ddynion yn llydan. Hughes dros y top. Am bas, am bel. A cais cynta Elis Mir, clwb. A dyna'r trydydd i Llan Ymddyfri. A mae weld ychydig rhy hawdd erbyn hyn i'r Porthmyn. Dyna'r sgiliau chi'n ymarfer bob nos fawrth, bob nos iau, ers, ers twod, oedran ifanc. Set! Temblet yn bwydo, Giannini yn codi yn syth, yr heng ôl na wedi signo i fewn. A mae'r prif saith oedd ar fod y sgrym, Luca Giannini wedi sgorio Eto, mae yna gyfle os yw'r bel yn gynt. Bach yn aref mae Abertawe weithiau i symud ti oddi ar y llawr. Ie, yeah, maen nhw'n tyma bach yn, yn ddifeddwl. Maen nhw'n ma nhw doi meddwl yn trial i ni am ware fe, i ni am cico'r pel. Sa'n siŵr os maen nhw'n rhi cyfforddus yw beth yw'r plan. Wel, ai, ai efallai dyna di'r di gwendid yn yma. Lot o chwaraewyr ifanc newydd, yr ansicrwydd 'na i'r patrymau. Mee codi ei ben, defnyddio ei gyflymder o amgylch Matthews. Mae Mee yn y gwagle yn llyncu'r tir i fyny am fynd i hun. Un dadlwythiad. Llanymddyfri, 5 metr yn brin. Nôl ar ei draed, Baldwin. Mee ar ei ysgwydd. Rees. Un pas arall o bosib. Na, Abertawe rhywsyn ei gilydd yn cau y drws. Phillips yn wych, y blaenwyr o amgylch y bêl. Un hyrddiad arall, y mae Llan yn ddyfri drosodd y pedwerydd cais, y pwynt bonws a'r sgôr wedi dod i Morgan Jones. Pwy mor dda oedd El Ellis Meehan yn mewn i'r llinell fanna, cael y hyder i baco i hunan a dod i'r cyflymder ymlaen. Bleser i gwylio, ware teg. Ie, arbennig. Da ni di adeiladu fo cyn ac ystod y gêm a mae o wedi sefyll i fyny i'r sylw. Y cangameriad wedi orfodi yn y dacl y gic lawr y cae. Mi Jones ar ei hôl i hefyd mae Phillips, Ilan Phillips. Dan bwysa, mae'r cefnwr Josh Phillips. Y bel yna I'r eilydd o fewnwr yn pwmpio i lawr cae, ond mae Iwan Hughes yn gweu yn curo'r cynta. Yn bron yr ail yn dadlwytho oddi ar i Benglinia. Bolcha yn agor, dyma ni Llan ymddyfru yn synhwyro, dyma'r cyfle I gloi'r gêm, i selio'r gêm. Metr yn brin, drosodd cais i Finn Thomas. Yr ail i'r bachwr. Ac sy'n sôn am fechgyn ifanc sy'n neud argraff, mae hwn bendant yn un. Y bel di ennill gan Llan Ymddyfri. Y bel yn ar y bach yn trio cael ei weithio'n ôl i Finn Thomas a dyna fo yn torri'n rhydd. Yn Gwthio oddi ar y taclwr cynta. Ond Abertawe yn ymateb. Llan y ddyfri yn gwrdd o ail drefnu. Y cyfle dal yna, dal yn fyw. Eto. Gorau gweithio'n galed. Chris Davies yn trio raddu'r bel. Sam Pele, y profiadol, yn hedfan i fewn. Yr ongl yna yn anhygoel, yn berffaith, a'r chweched cais yn dod o dan y pyst i Ilan Phillips. Ond mae Llanymddyfri wedi cwblhau y fuddugoliaeth oedd nhw wedi ymuno yn ennill y gêm gyntaf nhw ar y cae plastig yma ar fanc yr eglwys ac yn y broses yn sgorio Chwe chais, Abertawe dal heb ennill gêm, chwe gêm yn olynol maen nhw wedi colli yn Super Rygbi Cymru. Yn y sgôr derfynol, yma ar fanc yr eglwys, Llanymddyfri 42, Abertawe 13.